Tuia i runga i a Ranginui e tū nei, tuia i raro i a Papatūānuku e takoto nei. Ka rongo te ao te motu i te kōrero pūata te mārama ahunuku te mārama ahurangi ka takoto te aio. Tuia te rangi tokona te rangi te maunga rongo ki te whaiao, ki te ao mārama, tihei, maurutu, Mauri ora ki tātou. Kei ngā torotoronga, nō waho rā o te rohe o Taranaki tēnei te mihi ka wakerau ki koutou. Ka aku karanga, tanga whanaunga, koutou e nōnoho mai nā, ki tēnā hapū, ki tēnā awaawa, ki tēnā pukepuke i raro te ata mai o tō tātene maunga. He mihi ka wakerā ki koutou e hau mai rā ki tō tātou nei karakia ā-wiki, Karakia ia te Rātapu ia te Rātapu. Me hea anō hoki ki ō koutou māia, ki ō koutou kaha ki te hāpai ake i ngā kupu waka pono, ki te whai hua anō hoki tātou, nā, i te wā ka tau iho mai rā te urutā ki runga i a tātou me ōna pēhitanga, toimahatanga, me te karonga atu anō hoki ki ngā aueke. Tēnei te mihi ka wake rā ki koutou e tarapekepeke mai nei ki tō tātou nei hōtaka i tēnei wā. Me whai whakaaro anō hoki e tātou te tukua atu rā te kupu ki rātou ki te kāhui ngū. Rātou kua ririū atu rā ki Pōnui, ki Pōroa, ki tua o te ārai, ki tua o te paerau. Koutou rā kei ngā pai, kei ngā rau manomano, kei ngā rau tinitini. A koutou kua waia ake rā i te ara puhana o ngā mātua, haere koutou nā runga i te rangimārie. Riri māriritia ake rā koutou te haere nā runga i te whakaaro nui, waihotia mai rā, arā, ko mātou e waihotia ake ki te ao tūroa nei. Heoti a Apiti Hono, Tātai Roa, ko koutou anō hoki tērā, te pito mate ki te pito mate. A Apiti Hono, Tātai Poto, ko tātou anō hoki Te pito ora, ki te pito ora, tihei mauri tū, mauri ora ki tātou. Rite mai rā tātou te ao tūrō ki Mihia, te tikanga me te huhuatanga nā me te ātaahua o te ora. Te tōtika o te tangata, kia tīna ki runga, kia tāmore ki raro, ā, kia mātau, kia mōhio, kia mārama, kia mūrere anō hoki te āio ki runga i a tātou katoa, nau mai, hara mai, waka tau mai rā. Tēnei te mihi ake rā ki koutou, te hunga mātakitaki koutou waka rongo mai rā Me hika wake anō te kori mako o Taranaki ki te kawea ake rā tēnei o ngā waka pāhotanga ki koutou me te manako nui ia kia whai hua, kia whai take ēnei o ngā kupu e iri ake nei ki runga i a koutou i tēnei wā. Nō reira e te iwi ē, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Te ara pea kei te hā o Papa Waeine, tēnā tukuna te karanga ki a Rere.

Nō reira kei tatau ngā uki o tō tātou taueke maunga tēnei te tuku atu i te kupu karakia ki a rātou kia tau iho mai ngā manaakitanga ki runga i a tātou. Karangakaranga ki a Ranginui e tū iho nei, karangakaranga ki a Papatuanuku e takoto ake nei. Te putanga o te kōrero, te putanga o te wānanga kia rarau iho rā ngā tapuwae a Tāne, Tēnei te pō nau mai te ao, kia turuturu ō whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Haumi e hui e. Tae ki e.
A puri tē mai te tāhuhu o te rangi ki a Tīna, ki a Hoena, ki a Tokotamanuora, Tīna Tokotamanuora. Tīna Tokotamanuora ki hea, ki rangi nui e, tu iho nei kia papa e takoto ake nei. Ki raro ngā tapuae a tangata putanga ariki, putanga tauira. Kia horo pai ai ki tāna kupu matua, nā Rongo, nā Tāne, nā Rehu. Ka puta mai ki te hau tapu a Tāwirimātea ki te waiao ki te ao mārama. E Rongo, e Rongo, akaerea ki runga, tūturu ōu iti whakamaua kia tīna, tīna, taungi e, ui e, ā, tae.
Ā, ka kīa kē, kei konei e tū ake ana, e tū ake ana ki ngā karakia a ngā iwi o Taranaki o roto i ngā wiki kua tū ake nei, e tautoko ake ana. E mau nei taku tokotoko e ia i tautoko ake i ngā kupu katoa i puta mai i ērā puna katoa, ā, kua eke, kua tau ki runga i te korimako o Taranaki. Tēnei anō rā ngā raurikīta i te kāhui rere te oki mai nei. Ka tika tāu e te poi i ri. Ki miia rā ko ngā iwi i waho atu i a tata. Kia miia atu rā ngā wana, ngā waka tuarangaranga, ngā ware tū, ngā kōrero. Ko koutou rā tērā. Me te oa iho ki tō tātau Kīngi Ara ki a Kingi Tū Aikea ko ta tau te werowero te tuawiti. Tēnei rā tōna kīwai kei tēnei wāhanga o te motu. Kei reira ia me tōna nui e mau ana i tērā o ngā kīwai. Nō reira kei ngā uri o te papa e takoto nei a Rātei Kā Māui Kara, Te Wai Pounamu Rākiura ki Warekauri, hūrere noa ki te ao karanga maikota. Tēnei anō rā mātou kua hoki mai nei i runga tonu i te tono. Tēnei rā mātou kua tākina atu ko ngā mihi e te poi, kua rongo rā i te reo o te au tamawaine, e kōkō mai rā, e kākā mai rā, e aukumekume mai ana i te wini, i te wana, kia piri ngā tai rā tātou. Ka tautokona tia atu ki te karakia, ki te ruruku, e mea ana, Nau mai te ao. Ana, nau mai rā e te ao. Ara mai koe. Ā, kaua ko te ao tangata anake e karangatia ana, engari ko te ao o te ao wairua tā tātou e karanga nei. E karangatia ake ana kia tau mai koutou ki runga i te mataora tangata katoa, kei ngā tōpito, kei ngā muka, kei ngā whai uri noa puta noa. Hore nau mai. Nau mai e te ao tangata, nau mai e te ao wairua. Ka tika rā te kōrero a te, te karakia, te ruruku a te paunga, kia tono atu rā ki te tāu o te rangi, kia tina kia wena. E rā kaa, e rā mana, e rā taonga o te ao wairua ki roto i a tātou. Kia mā ea ngā uauatanga, ngā taimaatanga, ngā māuiuitanga katoa e tau nei ki roto i tēnā, i tēnā o tātou. E māra ake ana ki ō tātou kuia ki ō tātou tau eke i tēnei wā, kia tau rā koe aua manaakitanga ki runga i a koutou, kei ngā mātua. Oti anō rā, ngā mātua, ngā māmā, ngā pāpā puta noa, tae noa rā ki ā tātou tamariki mokopuna, ko te kaʻu o te ora me tau ki runga i a koutou. Ko ia tonu te pūtake o ēnei karakia e karakia nei ngā iwi o roto o Taranaki. Ko te ora tā tātou nei kimi. E rapungia ana, e ara tērā mea i te mea ngaro. Ka. He mea kei te mōhiotia e tātou. Nō reira kei te karangatia rā ko te ora mai o te ao wairua kia tau mai rā ki runga i a tātou i tēnei wā, kia ū, kia tīna, kia toka mai ki roto i a tātou. Nā, kua eke ēnei karakia, anā, ēnei ruruku a ia te wharekāea, a Tainua rā Te Pou, e tautoko ake ana, eia a kaua hei kaiponu mā mātou ki roto i a mātou, engari ka tukuna atu. Ko ngā parirau o te kāhui rere tēnei e watiwati haere ana, e tuku atu ana i tāne e kaha ai te tuku, e tuku atu ana ko te whakaaro nui ki te ao nui ki a tātou katoa. Me te māra ake nei e te iwi e. E wā tai māra tēnei ko te uru tā tērā. E wā mā e tātou mā kei te kā te rere tonu o tēnei ngāngara i te wenua. He nui ngā whakaaro ki te rere āere ana. Engari e tika ana kia uru tonu atu ngā whakaaro ki roto i a Tāmaki Ereere ki ngā tāngata. Kū erea rā koutou ki te taimahatanga i tēnei wā. Engari ko ngā taro a Te Pikiteora, Pikitekā, ki te Māramatanga, ka tau ki runga i aku tau. Waikato, Parang, me ērā wā i katoa taku mōio ka tau hoki ki Te Waipounamu Peange, a tēnei ngārara e e āereere nei, e ngau nei, e ngau nei i Whanganui-a-Tawhai. He aha te rongoa? Tērā te pātai. He aha te rongoa? Ko te rongoa e kōrerotia nei ka wero i a koe tērā kēti i uara i, Ā, ko tētehi uara i oki ki tōku mōhio ki taku titiro, ko taku titiro nui o tēnei. Ko te tangata ka tau ki raro i te rāui, he kawa tō te rāui. Ko te mahi a te rāui, ka witiwiti a Tamanui te rā ki runga i te tangata. Ko tāna mahi, tā Tamanui te rā mahi. He waka ora e tuku atu ana ko ngā ua nui ki runga i te tangata. Ko tōna tikanga ko te tangata ka tau ki raro i ngā i'i o te rākau. Me kaua e nuku, e nukunuku ai. Na, ki taku waka pae, ki te tau te tangata, ki te kore ai e nuku atu ki Wiwi, ki Wawā, e kore oki tēnei ngārara e wai atu i ai, taku waka pae. No reira, akuanei pea e whakarongoe. Ki te tau te tangata mō tētehi wā, ka tauoki te ngārara nei. Me te mārama, kei te mārama rā tātou Aotearoa, ētehi wā mō te ao, e ō ā tērā mai, te noho tau ki te kāinga, e ō ā. Engari, ākō te ō ā, e ō ā mō te kotahi marama noa iho, kātahi ki taku waka pae, tātou te ngārara nei. Pūkore āna wā i aiaere. Nō reira, i te kore e wā i mōna i aereere, koi e kore ai e tupu, e kore ai e wairua. Nō reira, oti anō e whakatakoto whakaaro noa iho ana. Te wāanga ki te wero, e, e ko tāna, e ari te mea e karo, kao. Engari ka waka māmā i te uara i ina ka māwiwitasa. Nō reira, kei wea te mana? E ora ai tēnei ngārau. Kei a Waitama. Ākuanei pea, kei te tangata. Nō reira, ākuanei pea, kei te kawa o te Rāhui. Tēnei kawa nā ō tātou mātua tupuna. Tēnei kawa i eke mai ki a, ki a tātou nā ō tātou tupuna i tuku mai. Nō reira, e whakaaro ake ana au, ā, ki te tuku ake i ēnei whakaaro. Ka mutu, e wā karakia tēnei, e wā ruruku tēnei, Tēnā tētī aronga nui, e iwi whakapono tātou, te iwi mā. E iwi kaha tātou ki te noho tahi, ki te ono tahi, ki te ora tahi i roto i ō tātou atua. Nō reira, me anga nui, me aro nui tonu tātou ki ngā karakia, ki ngā whakataukī, ki ngā whakapapa, otirā anō ki ērā taonga i waihongia mai e ō tātou tipuna mā tātou. kei reira anō tētehi rongoā. Nō reira ēnei rongoā katoa kei a tātou. Ā, whakamahia, whakamahia ki tā tātou e kaha ai, ki tā tātou e māia ai, ki tā tātou e mārama ai. Hoki anō rā, koia tēnei, ā, ko Ngā Rauru e kotahi mai nei i tēnei wā, ā, e tuku tonu ana i te aroha ki runga i a tātou, e tuku tonu ana ko ngā whakaaro whakaora, Wakaora, wakaora i runga i a tātou katoa, puta noa, uri noa, ā, nā runga i tērā, ā, tēnei tonu hoki, tēnei wānau, ā, i tēnei pō, ā, e whakaaro ake ana hoki a konei, ā, ki ngā rā whakatā kei mua i te aroaro, Arā, kua, kua tau mai oki a Raumati, kei te tautau aere mai ai ai tēnei wā, ā, wai anō kei te tau mai oki tērā wā a Piimete me ōna ua katoa. Ā, ko te pātai oki, ina ka taea e tātou ki te rongo i aua ua rānei, ka herea rānei tātou. Heoi anō, ka waio ērā pātai, ā, ērā, ā, ērā whakaaro, ā, i ngaungau rā, ā, i kai mā te hinengaro e tātou mā. Nō reira, ā, kāre au ka tōroa atu i ngā kōrero, kaiti anō kia tau tonu ngā manaakitanga ki runga ki tēnā, ki tēnā o tātou. Pēnā kauora ia, kauora ia ngā kōrero, kauora ia, kauora ia ngā wānanga. Kauora ia ki mai matitiki o, o te rangi kia tau, kia wena, kia ū, mārire. Tēnei te au ka tuku, tēnei te au ka tapatahi, tēnei te au ka rongo. O te au nō rongo kō rongo ki te āwātea kō rongo kō rongo ki te waiao ki te ao mārama mārama mārama tāutu o te rangi mahuri ora ki a tātau. Heke

Ā, kāti rawa e te iwi, ā, nā Mehikawakera ki tātou anō e waiwāi nei, ā, te tukua atu rā, ā, kupu rawa ko kōrero ki ō tātou nei whānau e mātakitaki mai nei. Ā, Mehikawakera, ā, ki ō tātou nei whānau, e whai oranga nā runga i ngā kupu i putaputa atu rā, ā, me tērā o ngā kauwhau, ā, nā, nā Rauru. Tērā pea pāpāngia atu rā ērā o ngā whakaaro ka whai takea anō hoki nā runga i ngā kōrero kua hora ki tātou i tēnei wā. Nō reira, tēnā koutou. Ā tērā wiki ka hoki mai anō tēnei o ngā wāhanga o te karakia, nā, nā te tihi o tātou nei iwi e wai hononga ki tō tātou nei maunga. Hei whakakapi ake i tō tātou nei waanga i tenei, i tenei wa me penei ta te karakia. Paua ki runga, paua ki raro, paua ki ta Moremore no papa ki ta Moremore nui no rangi e rongo e ai o tena pou tapeto ka tu, e kore e uia, e kore e ngarue, e kore e hinga, e kore e waara ra, e tu nei te pou, e rongo he waka ria ki runga tuturu waka maua kia teina Tēina hui e Tāiki e. Tēnā koutou Pomari e.